Hello selamat datai ngagai podcast pemansang episode iya ke enam sekali tu aku begulai enggau siku uh, SHO ke mega uh, nyerumba baka ke sebedau tu tadi aku bisi ngau berandang enggau siku SHO nya tuan Jamang lalu kali tu Bala peninga aku ba YouTube sereta peninga aku ba TikTok ba Facebook mega agi belala ka ninga cherita baka ni ka nyadi safety personal uhh nyadi safety personal tu nya mayuh pengawa uhh start ari safety uhh coordinator masuk ngagai site safety supervisor jadi ga safety and health officer tang dalam segment tu dalam episode tu. Aku ugi sama mega berandau mai kitai becherita baka ni ke jalai kitai tau ngambi pengawa nangkup pengawa nyadi safety and health. Nyadi ngagai bala kita peninga ke seruran mendingka podcast pemansang. Nyadi podcast pemansang tu ba kali tu aku bisi kelainan mimit senentang orang ke sponsor. Jadi sponsor ke terubah sigi ari aku empu lah siku dealer Public Gold. Nyadi enggau kita ke ka beminat ka nyimpan emas, ka nabung emas begulai enggau Publigold kita ulih kontak aku lah. Aku engkah ka nombor aku ba dia. Lalu sponsor kedua iya nya Thinkers Hub. Thinkers Hub uhh lalu Thinkers Hub tu iya bisi deka ngemansut ka siti uhh siti channel uhh channel ke benama Take Five Think Safe uhh dalam YouTube tu mega. Nyadi ngagai kita ke ka nemu. Serita ke silik tentang safety in health tauka nama-nama tips ti bukai dalam safety in health kita tau subscribe ngagai Take Five Think Safe ok so sekali tu kitai enggau masau jam kitai ka belalung bekelalung enggau siku temuai temuai ku iya nya.

For example lebih kepada training, advisory, consultant. And then uh, aku ka minta ampun dulu au. Au. Uh, bahasa Iban ku nan tu pas lah. Ya. So bisi campur-campur bahasa English. Ya, nadai ngawa tanya bahasa Iban nadai ke nyadi masalah enti bahasa Iban kitai enda tu telanchar nya tadi. Ya. Uh, utai ke penti- paling penting tadi nama info ke deka dipantai kitai dalam podcast tu. Cun, right. Ya, betul. No problem. Okay. Nah, bukai nama laban bisi ke da bala peninga tadi. mantai ka ati ke enda puas ati enggau aku lah udah nama meh mei jaku ti becampur campur ka jaku iban jaku orang putih meda jaku melayu ka sigi style kitai ba sarawak tu melayu campur campur campur enggau orang bukai so asal baka padah nan tadi asal message nya datai iya betul betul iya meh nya meh ke deka kitai asal kitai nemu nama ti ke deka dipadah kitai tu lagi iya betul okay jadi.
Ulih madahkan ari indi background tauka nama Okay. kebuah milih safety tu tadi. Okay, um, actually kan podcast tu pasal bakani ka jadi OSH practitioner lah in Ya. general. So aku ken nerangka pasal diri ku empu dulu. Sebenarnya uh, pejalai ku dalam dunya safety tu ya enda direct, ya enda terus. Ya. Udah aku habis form 5, uh, aku decide ka nitihka aku peminat dalam muzik. Jadi aku ambil um, advanced diploma in music studies. langsung nadai kaitan enggau safety. Udah aku ngambi diploma nya, lalu aku gawa ba siti kedai muzik ba Kuching tu uhh nyadi penyual alat muzik uhh classical instrument baka violin, uhh piano, cello. Udah nya bisi nyadi cikgu muzik ga ngajar drum. Nya bisi perform ba club malam ga ngiga duit lebih.

ari IPG Semarahan lalu nyadi cikgu so aku dah lima lima taun gawa iya baru start gawa gaji udah tinggi ari aku starting iya laban iya bisi degree deh so nya make me think lah what to do am I going to continue kah kerja kayuh for the next twenty ten to twenty years okay madah it's not good money tapi maybe my situasi aku my personal situation uh, the things that I do ya nak cukup yeah. so uh, aku tanya lah asing around si tanya dengan bini aku ni ya madah mesti cousin yang suggest mm-hmm. why not nguji safety oh. safety gawak show mayo duit masuk mm-hmm. aku apa lagi tinggal apa masa mayo duit on aja nan mau time banyak yeah, yeah. jadi aku uh, baduk hari tempat kerja dari PK Panjai main game biar deh

Ni maya umur meh nya ke ba berumban Oh. man.
Dua puluh lebih lah. 20 lebih. So advance diploma aku empat tahun. Ha ah. Okay, and then uh, gawa lima tahun. Udah sembilan tahun gawa. Eh, after form 5. Hmm. Ya. So close to 30 lah maya nya. Hmm. Okay. So masuk dalam kelas nya and then uh, ngambi exam. And then nasib baik uh, bisi lecturer hari nya yang madah, okay for your workplace assignment WPA paper 4 nya, Hmm. enggau iya lah iya gawa ba Kuching Port Authority meh nya Mister Nicole Edward nyadi iya nyadi mentor aku mayuh ngajar kati ka apa how to observe risk kati ka advise orang ngaga high rek and all these technical things yang sebagai background music memang nadai experience kosong
Ya ya ya. Lebuh nuan dah jadi Sertin Head Officer. Haa. Masuk ngagai industri, masuk ngagai construction. Betul. Bekeni ka blend utai nya nah? Bekeni ka blend utai nya? Uhh well maya aku decide ka ninggal ka my previous job, aku decide okay sebenarnya maybe I take music as a hobby, as a passion tetap agi bisi. Manya agi bisi band aku, so aku nerang bisi aja padah aku bisi change direction. Aku mungkin pasal take a break sekejap lah sida pun ok aja laban main nya vocalist kami pun dah off show berapa taun deh so nasib sida pun support uhh so udah ngambi exam nya uhh fail paper four repeat baru and then after that lepas tapi antara quit first first job and bulih job safety bisi semak setaun ga lah. So uh, if not mistaken, tiga bulan antaranya after after kursus, then exam, and then uh, sorry kursus and then workplace assignment. So tiga bulan praktikal ba KPA. Hmm. Udahnya uh, pun bernasib baik sida bala bos hari uh, konsortium Bumi Putra Consultant ba Kuching tu. Mesti meri peluang aku praktikal baru dia and then ba dia aku ngagai sida empu projek site memang enda nemu utai lah tapi dah kati nang ka advise kitai from your background of safety ngena PPE ke ngena basic lalu bacha ba buku nya agi fresh meh amat anyway I will touch on that lagi lah so after that is a lalu Just keep applying for jobs Keep bedau bulih So in the end Untuk Apa Bulih income Gawa ba pub kawan aku Ba speak easy Okay speak easy ba waterfront eh Betul main nya Ba gawa ba speak easy Bartender malam Siang hari ngiga Ngiga kerja And then finally In twenty fifteen Bulih lah sangkut One interview With my next mentor Mister Roderick Rentap. Sepengelama setaun sepengudah ninggal ke pengawa nyadi apa tu ba bidang muzik. Ba bidang muzik lah
around nyu ka setaun ya almost ya. Dah nya my first job dalam safety nya ba Semalaju lah as a HSE supervisor.
Iya so udah nya din belajar mimit mimit how to jadi safety meri tubok stop safety induction walk about ngaga report and all those things lah nyadi utai nya semua detail as a safety so enti explain ba ditu enda cukup masa ba podcast kitai pengawa safety nya so anyhow long story short Uh, ari kosong hmm. tu HSC supervisor ni kala nyadi equipment machinery inspector nyani triple S uh, nyadi SHO akhirnya pada tahun 2019 lah hmm. and then after that uh, nyadi SHO ba company siti pulai ke Sarawak mainnya aku gawa ba after Bintulu gawa ba Pengerang hmm. And then decided to try out training laban ku meda maya kami hire orang for training macam best ja you know nibuh turun alai panas panas and then doing a lot of training since background ku ari nyadi cikgu lah ya so that is my story tapi for each person nya mungkin lain for example diatu let's say habis form five not interested to jadi safety um there's a few things I recommend lah alright uh number one enti endang bisi masa Ya. you definitely have masa baru habis form five agi Ya. budak relax lo Dia bi- definitely bisi masa enti bisi kemampuan ataupun bisi orang sponsor uh, father mother sponsor family sponsor company sponsor even better ngambi degree

NIOSH bisi offer kos diatu OYKSHO, Orang Yang Kompeten, Triple S, SSS, Site Safety Supervisor, ataupun nuan ableh ambi yang aci aku paling short course nya. Osconet eh?
Correct.
Tiga hari if I'm not mistaken. And diatu the scope sangat luas because even SME, Small Enterprise Company, pun perlukan and then because of the Pertukaran dalam OSHA recently in the past few years require industri bukai also to have or so menyadi safety tu ukai mina ngena coverall lalu kin pegi ke laut kin enda semesti kita terus ke laut lah kita ulih berengkah ari ba darat tu dulu yes definitely okay tadi udah becerita tadi baka ni nuan ari transisi jadi siku musician. nyadi nyentukka nyu nyadi safety personal tu tadi dalam mayuh-mayuh pengawa nyadi safety tu tadi nama pengingat ke paling dikenang nuan lebuh nuan mula-mula nyadi safety suba kelebih-lebih agi ti bisi pengingat ba interview kah.
Iya baka tu. Kami aku enggau ex colleague ku Gerald. So kami with a manpower supply company and then agi gawa ba Bintulu maya nya. So Gerald iya enjoy orang dulu because bisi siti company nama Sangkiu. Iya ngambi ari manpower supply nang kami gawa nya. So sida bisi project sebagai subcon dalam P five package five Steam cracker complex ba Pengerang. Um main kon meh nya is toyo lah. So iya enggau iya dulu enggau sedia ke ke Pengerang kin set up. So iya sebagai trainer. So bisi datai surat ari main kon kita benung set up the lay apa the office tapi nadai safety. So asai ku dalam team kami nya. maybe the management kurang faham the kewajipan lah so nganjung aku nyadi safety dia baru datai baru telengkah baru masuk ah udah apa site induction baru baru masuk dalam nya berapa hari datai group sida um main kon pu safety dua tiga kereta semua ngena jaket merah turun sapa safety sini um saya okay you mana you punya yellow book you qualified ke jadi safety Hah apai iya lalu book boss. Nang baru nang utai terus kena tarit ngambi post site pas and then uh sida mandah ka buai kami resite lah. So anyway uh that was a scary experience tapi sida pun paham sida meri chance so instead of jadi HEC uh jadi triple S laban Certain position contoh nya safety health officer, site safety supervisor enda tau sengapa ngambi position nya ya mesti OYKSSS, OYKSHO nombor certificate mesti valid competency. Ulih madah gai peninga nama reti OYK tu. Oi orang yang kompeten. OYK orang yang kompeten nya ari dos lah term term baru suba orang yang kompeten SHO safety health officer green book. Ku orang and then for triple S is yellow book nya nya ku sebut yellow book tadi lah. Oh yellow book tadi lah. Kalau mayuh orang bala peninga ke kena kala ninga apa tu pengawa kita jadi safety tu tadi iya enda nemu reti nama ti OIK
jadi OIK tu kira baka sijil vocational lah vocational kitai mai kerita baka lesen baka lesen yes yes because Tanggungjawab kitai as a safety is kitai perlu advise, advise pekerja, advise management, meratika chara sida gawa tapi enda ulih advise ngapa iya mesti nitihka rules and regulation, nitihka akta, nitihka peraturan and all that so nya kebuah mesti bisi lesen baka ku nang tadi. Laban bisi ga keda nembiak ke baru graduate ari universiti ari college sida iya bedau register nyadi OAK. Okey. Aaa jadi
ulih ke enda te nya advice chunto nyadi O nyadi safety and health officer tauka nyadi triple S ba ba tapak bina lah. Enti bedau register Enti bedau register kompetensi. Aa bedau kompetensi. Nah tau manggai jawatan nya. Enda ulih nah. Enda ulih, enda ulih. So anyhow iya is not so complicated sebenar nya setiap kejaya bisi pemula iya nya aku ba meda tadi bisi orang yang start ari degree bisi yang start ari diploma bisi yang udah start pengawa bukai lalu menyimpang baka aku tadi uhh so peluang aku ku meda ok paling low cost uhh cost efficient untuk aku laban ku nadai mayuh duit nadai mayuh income maya nya. I take by NIOSH and ukai madah nya murah is is enda manah actually is recognised so ambi kursus dia ambi exam mesti lepas and then so kita ulih refer uhh to dosh empu guideline lah ba website dosh apa requirement and register sebagai safety of officer tiga taun atau ntun bisi diploma ti enda salah ku. dua taun and then enti bisi degree is something else so it's semua requirement ba dia lah tau meda dia aku ngai explain mayuh gila ngaika salah jaku kena saman dos salah information so kita check diri empu enda website neh yes yes ba nayos neh
ba nayos neh ulih meda apa jenis kursus ke bisi dia kemaya iya bisi kursus. Bela dini laya laban Nayosh tu ba whole of Malaysia dah. Aaa ba Dosh laban Dosh tu enforcement. So nuan ulih meda requirement rules and regulation dia lah. Ya ya okay alright so nya tadi dah pecherita pasal kenangan kena imbus benung agi baru amat udah nya baka ni nuan nyu nemu agi pengawa dalam safety tu bisi mentor ke ngajar ne bisi orang ngajar ke. Ya actually um baka padah aku tadi aku sangat benasib baik um maya aku ngambi kursus ba NIOSH salah satu trainer nya Mister Nicole Edward so iya maya nya is the safety of officer of Kuching Port Authority so um so iya madah okay for workplace assignment ulih datai ke kuching port lah apply dia um aku enda kediri maya nya bisi dua tiga iku yang sama kelas aku kami tiga tiga tiga ke ba practical dia lah um second mentor aku is rodrick rentap rodrick rentap robert so iya pun bisi kaitan enggau thinker tu lah um tu main idea is coming from dari iya lah so Uh he iya SHO maya aku first start gawa ba Samalaju suba. Uh bisi shutdown ba Tokuyama Polycrystalline Plant. Dia tu asai aku nadai agi Tokuyama dah pin aku dah nemu apalah nama iya diatu tapi ba Samalaju lah suba. Lama iya tahun berapa eh? Uh dua ribu lima belas.
Oh dua ribu lima belas.
Iya.
And then udah nya bisi ga mentor-mentor ari uh maya aku masuk laban aku enggau iya uh ba shutdown nya udah nya bisi gawa alai bukai dia nya enggau iya sida iya baru ba pengerang uhh then enggau toyo belajarlah so ari nya then is not personal mentor anymore apa yang penting sebagai safety ukai certificate memang nya buka pintulah
yes certificate buka pintu tapi you know uhh dalam bahasa ribai bahasa english certificates open the doors.

kati kitai nyebut nya nyu deleba kediri. Ah ya yeah. so nuan mesti nemu kati chara tu adapt to different situation hmm. laban pengawa safety tu una ukai minya ba uh, apa ukai uh, mina ba construction aja ya yeah. main industry bukai hmm. manufacturing offshore drilling processing shutdown yeah. civil work ladang ladang hmm. exactly hmm. mayo mayo jenis hmm. so kadang-kadang maya kitai apply job especially ba pemula aja kitai enda ulih pilih kini tungga orang ngejong kitai so contoh ku gawa firstly with the manpower supply ba sama laju shutdown ka da nya bisi pengawa bukai ba train line meh nya dia nyau ke train line ka sama ba bintulu da nya bisi keperluan ba pengarang ti anjong kin ka da nya then is macam-macam lah so. There's even different category ba construction. Uh, civil baka pada aku tadi, yeah. piping, mm. structure, equipment installation, mm. uh, confined space, mm. electrical, macam-macam. Macam-macam industri, macam-macam jenis kerja. Yeah. So, um, Nanti nang tanya aku tadi pasal my experience. Hmm. Okay, sebenarnya aku aja yang random lah. Hmm. Aku bisik gak kawan yang this is to uh, how to say madah. Just because nuan ba industri bukai, if you thinking about going to safety, it is still possible. Bisi kawan ku siku iya bisi diploma in IT uhh and then uhh somehow maybe he's iya enda bulih mayuh peluang ba Kuching dalam dunya IT laban long time ago agi baru. So bisi offer uhh dinga bisi offer apply iya kerja sebagai steward. Nemu nuan pengawa steward offshore?
nuchi gari nuchi gari baka housekeeping lah housekeeping ba bilik
so nya cara iya ka pegi offshore laban nadai kaitan IT more or less ba offshore tapi laban iya lendir bejaku english so maya iya bisi gawa enggau company orang putih bisi bala siti dia so iya selalu berandau enggau sida selalu betanya tanya that's another thing that's important enti ka belajar Mesti rajin betanya anang malu ok so so betanya enggak sida ya nama penguah sida sebagai safety so sida pun take interest laban nama keja sebagai steward tapi english nuan manah nya siti pasal I mean for people especially ari sarawak tu lah some of us we speak english very well so ari nya sida advice ya ngambi berapa kursus. uh, baka NIBOSH contohnya. Hmm. So for international, uh, you can take courses like NIBOSH yang recognized international. Hmm. Nanti kat gawa ba luar Malaysia. Ya. Yeah. Ba Malaysia tu kita ke requirement DOSH. NIOSH. Uh, uh, NIOSH also uh. DOSH or third party yeah. yang recognized by DOSH. Hmm. Uh, anyway, nyimpang sekejap. Oh. So back to his story. So uh, udah nyambi kusunya semua. Hmm. Then sida ya offer eh ya boleh offer gawa sida lah. Hmm, so, sampai diatu. Ba kompeni luar negara lah. Ya. Yeah. Offshore. Yes. So nanti nak salah ku last ku dinga earning euro ke USD ke. Ah, besarnya. Besarnya. So kali tiga kali empat lah. Ah, something like that lah.
so nya cara ya. Mm. Meh agak safety yang aku temu uh, kelak gawa bakilang. Ari kilang.
And then kilang shut down mm-hmm. tutup lah mm-hmm. so jadi bisi apa BSS VSC something basically oh. package break ya yeah. mm-hmm. so bisi yang kena untuk tujuan bukai so a few of them kena untuk belajar pasal safety mm-hmm. and then bisi yang kena caranya bisi yang jadi uh, triple S with client oh. bisi yang jadi HSC manager dah dia tahu mm-hmm. bisi yang dah jadi uh, trainer juga oh. So macam macam lah. Macam macam kejaya yes. safety tu lah. So yang paling penting dia tu if you see the trend lah. Hmm. I'm not trying to say that safety tu kerja senang anybody can do. Yeah. Tapi it's about adaptability. Yeah. Enti nang ngasai diri I can adapt to any situation hmm. ataupun kat cabar dirempu. Yeah. Uh, uleh nguji ke utai baru. ka belajar bisi semangat ka belajar and then non uh, bisi confidence to jaku enggau orang and mayuh betanya then tau nguji sebagai safety enti non jenis pendiau Ha. enda berani apa bejaku atau keluarkan Intro, opin introvert lah boleh ko introvert istilah dia. sigi pedis mimit lah I, I've seen a few uh, colleagues enggau bala kaban jenis introvert jadi safety susah not impossible tapi susah you limit your scope Nyadi safety personal tu enda kisah lah SHO triple S tauka SCC coordinator tu perlu ke enda kitai bersosial enggau bala pekerja lebuh kitai gawa tauka bisi takat bisi limit kitai sosial antara pekerja enggau

Laban kitai dalam position to advise ba tempat gawa. Maya dah engkah helmet, udah habis jam, udah log out, nya lain cerita lah. Right. So mesti bisi limit dia even with with management. Nambah kubah, safety tu iya stand aside. Iya enda contribute to progress directly contoh kami enda nadai control machinery nadai control manpower nadai control finance nadai control administration we are advisory team and then kita akan beri nasihat we also akan memberi training kita beri kesedaran guidance bisi certain areas excuse me yang kitai ulih take action consequence management and all that tapi that's not the main point jadi safety Ya. enti non minat ka, ka jadi safety laban ka nganu orang Hmm. ataupun ka tulis saman bisi department bukai lah untuk nya ho yang ngena uniform Hmm. warna biru nya Hmm. Oh, oh, bora, bora nya masuk sigi begau, bebasai. Ah, yes, nya lain lah pengawa ya. Mm.
Okey okey. Nyadi penting ga bisi sosial, hmm. penting ga perlu berandau dengan orang. Yeah. Nyadi baka orang ke baru lepasan agi hmm. nembiak school nak. Right. Ia masuk dalam bidang safety and health tu tadi. Tak hmm. kisahlah nama position dia. Okey. Ia ngasai ke orang ke gawa tu nyu tuai ria, nyu rambau apa ya. Hmm. Mayuh agak berkenyak nah. Ya ya ya ya. Berkeni iya sebagai orang baru masuk dalam industri enti baka nyema orang nyata bisi ngereja penyalah baka ni chara um baka ni chara iya ka negur ka meri advise ngagai bala bala sida pekerejalah. Okay so that soalan yang sangat manah because um chara paling manah is Nemu apan limit dirempu nombor satu non nemu enti enda pengawa iya nya iya alright oh pasti ka nemu dulu pengawa iya ah kati non ka nemu so dalam construction for example bisi istilah method statement iya that is document di mana semua chara kerja bisi tulis dalam nya okay tapi nya tebal lah kadang-kadang iya. Second thing, document is HIRAC or Job Safety Analysis. Dalam nya bisi nerangka nama pengawa nya, nama risiko, nama action nya patut di digaga to control the risk, to lower the risk, nama PPE and then siapa in charge. So nya guiding document. So sebedau nuan pegi secara buta nuan nemu utai, uji macha utai nya dulu lah. And second thing, okay, bila menghadap situasi baka nya, Tanya dulu. Ai pachi nama gaga nuan sehari tu neh. Let's say lah iya nadai ngena helmet. Okay nuan anang terus eh pahal tak pakai helmet nya terus kap gaduh ba orang. Uji nya dulu ai pachi atau ai boss ka apa ka nya up to cara nang ka nenggau iya lah. Nama ga nuan sehari tu. Oh aku tengah ngaga apa changku parit contoh lah. Oh angat sehari tu neh. Iya iya meh angat tu tuya aku. Din ok uhh uncle din amu ka sepatutnya enti angat kitai ka ngena topi tapi enda mah aku meda topi enda enda dikena nuan lah because enti nuan bejaku manah ke nya engkai bisi am amat ga enda ingat iya maybe lap peluh sekejap enda ingat ka ataupun iya enda comfortable enti iya enda comfortable then ask nama kebuah because uh PPE and tools patut fit to the job and the person Ya. not the other way around engka enda sesuai uh ataupun udah lama bisi rosak ke kadang-kadang dalam helmet nya bisi harness Au bingkai je petah nya patah ke dih. Exactly ataupun enti iya mesti ngena chain strap kadang chain chain strap udah lama so iya loose ke Ya. so pusing balik the answer to the uh to that question is tanya. Hmm tanya dulu lah. That is your way in.
Hmm. Because dalam nuan betanya, nuan belajar pasal situasi orang nya. Hmm. People will feel the connection. Betul. Nah, nah pengawa nang sehari tu. Hmm. Oh, angat oh, angat sehari tu nih. Hmm. And then nuan just indirectly tanya lah biasa enti angat. Orang ngena topi Ya. eh tuan. Mm. Ti ku peda nadai ngena. Engka Oh. nadai ingat kini. Ah. Ah, kena cara madah deh. Ya ya. So that's much better for relationship laban kitai gawa ba projek Hmm. bukai semina sehari dua. Ya betul.
Kadang-kadang enti non ari pun nya bisi dua tiga taun. Mm. Ha.
Nembuka projek. Habis Ya. projek anu tadi. Bisi ga projek baru betemu enggau iya baru. Maybe.
And then ah entin nun dah lama dalam nya kadang kadang meda orang ari contoh ari supervisor ari foreman ka next project iya niki ga ari niki ga baru nya.
Betul betul au nya kebuah mesti ka nemu ga ngelara dah nemu nama situasi orang.
Jadi ba nuan Paul tuan kala enda nuan ba situasi nya nyentuk ke sampai situasi nya tegang bisi orang enda puh ati lebuh kita lebuh enda ngelara. Selalu.
Selalu. Raban terus terang ku madah dalam ku madah the proper way is to betanya apa sema nya tahap kesedaran aku later on. Maya aku agi muda suba baru start. Panas baran. Lain chara aku tegur orang terus terang aku meda. I'm sure some of the viewers enti kala meda aku ba side suba lah. Maybe five to almost ten years ago kadang-kadang chara aku tegur orang pun sigi enda betul. Tapi aku belajar. Aku ditegur by my kawan-kawan and then uhh how to say okay terus terang aku meda lah bisi kala maybe you were there that time bisi barbecue. ba rumah kawan aku ba Kuching Sarawak tu ku udah pulai gawa ari pengarang dia um ku meda kawan bisi sanu tu ngena baju company scaffolding deh nuan gawa company tu ka aku bisi meda company tu maya aku gawa ba perang semua au aku bisi dia meh aku kenal nuan tuan ka nuan enda kenal aku oh pia oh sapa enda kenal nuan enti nuan perak orang dinga satu pipe break aku dah aduh um you know.

Uhh pulai ga tanya bukai lah sebab panjai dah jadi safety tu nama progress ke udah di asai ne progress ti besai ari ne bepun kelia ari ari kusung enda nemu tai enda nemu tai ketemu ne uhh music meh ari kusung nya nyentuk kira nya nama progress ke paling besai iya ke udah di asai ne. Progress paling besai i can i think i can say is uhh dalam tempoh sepuluh taun nya. again aku ka remind pejalai semua orang lain lain lah tapi dalam let's say two thousand fifteen until now lebih kurang sepuluh tahun hari kosong all the way to HSC supervisor equipment machinery inspector triple S SHO HSC lead and then nyu bisi peluang untuk gawa on a corporate level kira nyaga projek ba Malaysia then bisi ga dianjung orang training ba India visit a factory over there bisi ga ngaga audit ba Thailand uhh and then to now uhh working closely enggau thinker ngaga

progress kan iya baka how to say enti nuan nanya aku meh aku baru ka baru berengkah I have no idea no idea what to do target ku maya nya ambi kursus SHO aku ka jadi SHO aja
ya but that's also okay because that's the beauty pasal career tu mayuh mayuh aspect Even dalam contohlah dalam training nuan ulih jadi ambi kursus train the trainer nuan ulih ngajar ari apa safety induction working at height specific into different things like hot work awareness ataupun lebih mendalam agi with a few more certification ulih ngajar macam AASB authorised entrance
correct
and then macam-macam dalam training. Dalam safety pun bisi ok of course saya safety supervisor SHO yeah. tapi bisi ga yang uh, scaffolding safety mm. you know and then basic uh, apa nama lifting safety supervisor mm. so it's very very wide of so yes, very very wide mm. and uh, nitih nuan lah mm. nama minat nuan mainnya mm. nanti nuan minat something mm. lebih bertanya ah okay.
yeah. right okay manah matnya tadi Ari Kusung nyentuk ke diatu nyu kira bisi pelasar ke cukup teguh lah dalam ke dalam safety and health tadi. Nyadi tu soalan ke paling dikerindu dinga orang lah. Kitai berengkah nyadi safety tadi berapa gaji kitai lah. Nya selalu orang nanya berapa gaji jadi safety. Berapa gaji jadi safety ok. Actually it's sangat sangat luas yeah. uh, Ia berkaitan with your industry also hmm. um, Because budget hari safety nya depends on the industry. Hmm. Contoh industri bakar oil and gas. Mayoh keperluan, mayoh standard, hmm. mayoh uh, rules and regulations tidak perlu nitih and hmm. mayoh um, set up and machinery and all this requirement so mayuh uh, there's a bigger budget there yeah, yeah. so that means uh, gaji pun maybe bigger tapi non tahap empu mental apa uh, your adaptability your information your training background experience pun mesti match kau nya yeah. bagi aku um, anang medak gaji dulu anang gue medak gaji dulu anang gue medak gaji dulu Enti nuan baru start ka nyadi safety ambi peluang masuk dulu alright semada iya ari ambi degree diploma ataupun ngambi kursus baka pada aku tadi nguji tu um true story from me first gaji ku nyadi safety HAC supervisor untuk shutdown ba Samalaju tahun dua ribu enam belas sepuluh ringgit sejam. Wow sepuluh ringgit sejam.
Ya.

about uh, 30 hari begawa nya. Hmm. Maya non first start dari safety and even encourage to uh, for continuous education and moving forward. Hmm. Selalu volunteer. Because kadang-kadang orang okay uh, bulan depan bisi musim cuti. Contohlah baka 2026 dia tu ah. Yeah. Bulan depan is uh, Chinese New Year. Hmm. So uh, memang bisi public holiday. Hmm. So siapa kat stay back? Sapa ka pulai. We need at least dua tiga orang. Enti eno agi single by nya and or even if you not single but tapi you want to learn try to be orang yang pertama volunteer to stay back and you learn more ataupun uh volunteer untuk orang night shift uh contoh night shift aku suba aku terpaksa jaga orang ngaga radiography test X-ray Takut meh nemu time pasal x-ray then orang cerita-cerita pasal oh you know the radioactive thing lah uleh ngaga you know all the danger everything Ya, uleh mandul lah. Exactly. So takut-takut gak tapi you know try try different act- activities. Hmm. Try to stay back, try to do more. Hmm. Uh, uh, macam sida Roderick push ku suba maya ku first gawa nya. Ya. Bisi um, seorang tu iya project advisor untuk Sangkyu umur orang Jepun nya udah lepas ari uh, retirement age Oh, okey. so iya project advisor sida ngasuh aku bejalai enggau iya because iya hari pagi iya akan jalai ke site and then iya pulai lunch afternoon kami bisi progress meeting ke site baru then come back

and uh, so Mayo bertanya lah and uh, Mayo lose weight amai nya I wasn't always this Yeah. big Mayo lose weight laban uh, Mayo nak telefon log around 18,000 step 20,000 step Oh. Uh, kami shut down but one side of the plant semua the whole thing Nikki turun gate apa yang tu tangga apa semua oh good experience. Nyadi dalam sepemanjai mayuh utai ke nanggul cabaran ukai mina ari aksiden aja ari segi requirement ke kalu teriet kadang-kadang nyentuk ke kitai susah ka advise company kitai bisi enda nuan asai asai give up asai ka putus asa asai.
Bisi uhh more than a few times actually uhh one is bila management sangat-sangat ke dukut chunto so bisi siti projek tu meh nya aku akai SHO aku di HEC lit so projek nya dah mayuh pekeja so udah limpas satu juta safe man hours enti kad nemu nama utai nya ulih google safe man hours ok so biasa bisi celebration lah mayuh orang gawa so man hours maksud nya siku gawa untuk sepuluh jam sehari hmm. ti seratus orang gawa sepuluh jam sehari you know kali ganda semuanya lah yeah. so propose to management uh, maybe kita yang agak t-shirt ke hmm. nanti nanti budget paling-paling pun some small celebration mm. kat banner print certificate mm. orang uh, usually workers sida rindu bah oh. budak besi Apai nama projek bisi logo company nama sida iya enggau nombor IC wah achievement bangga pun enda di approve okay nguji baru one point five million enda di approve oh projek tu terlalu pedis udah lah delay nadai mayuh bajet sampai tu two million man hours enda di approve two point three man hours
enda di approve you know what happen LTI
ba man hours ke berapa. Tu almost two point five million kati ai but we never celebrate men management meda nadai bajet then after that jadi issue besai lah laban nya company international mai nya so investigation of course on the ground LTI ai enda balat ukai macam nyau putus lengan ka apa ka patah belakang very small incident. uhh tulang pun enda patah iya fracture tapi apa-apa insiden asal iya masuk dalam kategori LTI nya report as LTI lah nya pun the SHO under pressure to not uhh apa report nya as LTI enti ulih kitai influence informasi dalam report nya tapi aku advice ga iya you do what you can sleep at night if you can sleep Enti nuh ulih pulai rumah ti endu jenak nulis report baka tu you do lah it's your license on the line bah no empu registration competency ba site tu nya ja advice aku aku pun enggai jadi ka influence decision nuan you write what you think is right because it's your decision nuan SHO register tu project tu you take responsibility okay so.

Kitai udah kitai ke udah nyadi safety personnel enda ngira iya triple S, safety coordinator tauka SSO, kitai ka nambahka penemu ke tempu. Baka ni chara kitai ka nambah penemu diri empu? Okay, let's start ari pun dulu, ari kosong lah. Chuntoh enti sida ke baru habis form five, bisi ati ka join safety and then enda nemu baka ni industri safety ka apa ka. Actually sebagai orang Malaysian kitai ulih ngena e-latih.
E-latih. E dash latih ke e-latih. Tau Google lah. E-learning.
Uh, okay, e-latih.
E-latih. E-latih. Ulih Google e-latih. Uh, ya anda HRDC. HRDC is Human Resource Development Corporation. So ba website nya non ulih register profile untuk uh, free. Mm-hmm. Nambah ku buah register profile. because bisi mayuh-mayuh kursus di offer dia yang uh, mayuh percuma bisi yang berbayar and then bisi yang advance of course berbayar agak lah Ya. and then ti nak salah ku uh, kursus dia bisi dalam bahasa English bahasa Mandarin and Tamil because it's a Malaysian pu uh, set up right uh, by HRDC Malaysia and uh, nama aku baku mention ya Nuan ulih belajar in terms of awareness just light topics ari you can learn about construction, computer programming, yoga, bisik safety and health uhh apa nama tadi mayuh even investment macam-macam lah advice dia how to ngena canva for design so it's a sangat Manah oh. Almost zero uh, pembayaran lah. Yeah. Aku pernah almost zero because of course non perlu alat untuk uh, access to internet. Yeah. And then access to website. Mm. Tapi pembelajaran yang free. And ah. take best non impo. And then uh, mayo khusus hari ni uh, you can get certificate of attendance. Mm. Nya ke buah mesti basic profile awak ke bisi nama nuan information nuan birth certificate nya. Mm. That is one way. Another way is uh, Enti non dah masuk dalam dunia safety, non hmm. ka upgrade di rempu. Yeah. Let's say non jadi HSC supervisor, bedau jadi triple S lah. Yeah. Bedau jadi SHO. So, non benda apa minat non? Hmm. Enti ba company nya non jaga kerja sivil. Hmm. Dan non benda lah, okay, non ka belajar pasal apa dalam sivil nya. Hmm. Ataupun non jaga basic uh, dalam

Jadi utai nya kena ngangkat ke value diri empu lah. Value diri empu yes very penting and then also increase your knowledge because ingat enti eno agi baru enda ada experience ka tino ka advice orang deh ka tino ka advice rigger ke sama umur enggau apai you know what I mean ka tino ka advice apa nama tadi crane operator buat pun dah burak apa semua nya so Uh, baka nya tadi pasal mm. uh, because I aku kala experience ba site ah. Mm. Crane operator nya is dia operate crane mini towok hmm. nya if, if I'm not mistaken agi kena sistem okay hidrolik minyak ah. Hmm. Mechanical.
Pneumatic. Pneumatic. Oh.
Pneumatic crane. Ia nya dah berumur, udah retired lama dah. Hmm. Dia baik pulai because for special reason lah. Ah. How you gonna advise somebody like that?

iya Sarawak Language Workers Association ti enda salah ku bulan April tu um sebelas hari bulan dua belas hari bulan ba ILP Miri dua hari dua hari um hari Sabtu hari Ahad ILP Miri ai seiku ba area Tudan dia lah ba Miri din so um bisi company company akan buka booth and then bisi walk in interview um tapi setakat tu beda nemu apa company so enti kita nemu Maybe you can google or ngiga ba facebook SOGWA lah, Sarawak Oil and Gas Workers Association. So opportunity dia nuan meda apa company yang benung ngiga pekerja. So enti nuan contoh lah dah ambi kursus ops coordinator kah, triple S kah, SHO kah ataupun benung ngiga pengawa maybe projek dah habis nuan memang bisi qualification please come to the job fair.
Orang ke baru abis sekula tak datai mega. Tak datai meda ja.
Meda meda nama pengawa sida tu uhh nama company tu you know. So it's cause it's open to all. Right uhh kami pun akan bisi dia ari SPIA Tinker as a training provider and then bisi uhh project that we will introduce uhh ba alai nya uhh. So ngagai sida ke benung ngiga pengawa ke anang enda datai ngagai pengawa.

dalam industri macam-macam industri lah hmm. ti kita ka jadi safety okey uh, anang anang kata itu anang sanggup hati lah uh, yeah. anang uh, kata itu kita nyebut tu anang kuatir yeah. Ya. uh, kerjaya jadi safety tu nang segi bisi lah nang segi bisi okay.
yeah. hari pihak tingkah Bisi pesan? Ari pihak Tinker, well enti kita ka nemu lebih agi pasal working safely atau kursus-kursus yang sesuai ka start sebagai safety ataupun enti non trainer yang ka work together with us ataupun anything you want to ask pasal take five and think safe cultural change program, tu visit our website. And drop us a message there kami perlu contact details bisi dia office kami ba TT three thinkers hub ba kuching sarawak tu and then maybe we can leave contact details ba underneath here ku enda nemu dia ni ba screen tu somewhere there hahaha ya okay

ulih dibelajar cam tu oh keni ku ka tukar ari tu ari jadi nya jadi tu actually you can kitai sebagai manusia tu actually sangat mujarab Ya. very uh, kitai we are blessed with many capabilities janji non ka aja Ya, janji ka. ah exact Alright.
Yep. So nya aja lah uh, sesi podcast pemansang tu baka kesari tu. Alright. Engka ba hari ti ke datai bisi uh, topik bukai ti ke dibai Aku deka okay. ngangau ke baru lah. Sure, no uh, problem.
Lah. Okay. okay. So, nya aja reku hari kami duai. Uh, bertemu baru kita dalam episod Tika Datai. Yo.